מיין נאמען איז חיים עקשטיין און אונזער מישען איז צו עמפאוערן אידיש ספיקינג אידן צו מצליח זיין. אונז טומער דאס דורכן אינטערוויוען סוקסעספולע אנטרעפענארס, אידיש ספיקינג אנטרעפענארס, וואס אזוי ווי אונז ווייסט מיר, ביהיינד יעדע אידיש ספיקינג אנטרעפענאר איז דא א סטארי, אונז טריי מיר ארויסצודרעגן די סטארי כדי דיך עס צו ברענגען, וואס קען דיך אויך העלפן צו מצליח זיין בעזר השם. היינט זיץ איך דא מיט א גוטע ידיד מיינע יואלי וואגשאל א אקאונטענט, א גרויסן שכח פארן קומען יואלי. מיי פלעזשער.
סאו איך קען באשטיין אנצופאנגען אויב דו קענסט אונז אביסל דערציילן ווער איז יואלי וואגשאל פון ווי קומט ער אזוי ווי חדר ישיבה פון גיב מיר דיין בעקגראונד אביסל ברענג אונז אריין אין דיין לעבן פאר אונז גיימיר אריין וואס דו טוסט. כ'בין אויפגעוואקסן אין מאנסי, כ'האב געלערנט אין סאטמארע חדר אלע מיינע יארן דא אין מאנסי. אין מאנסי? נישט אין מאנרא?
ניין. אקעי. מיין משפחה איז געקומען קיין מאנרא ווען איך בין שוין אלט געווען זעכצן יאר. אה, אקעי.
איך האב געלערנט אין די זעלבע. איך האב דיך געדענקט פון מאנרא, איך האב נישט געוואוסט, אקעי. אקעי. אין די זעלבע ענגליש קלאסן ווי אלע אידן זענען געגאנגען, געבורדערט. אין מאנסי?
אקעי. נישט געקענט קיין איין ווארט. נאכדעם בין איך געוועזן אין ישיבה אין מאנרא, די גרויסע ישיבה. איך האב חתונה געהאט בין איך געוועזן בערך צוויי און צוואַנציק יאר. איך האב געפיל די עול פון פרנסה, מיין פעמילי איז אין קאנסטראקשען, איך האב געוויסט אז דאס וויל איך נישט טון, קאנסטראקשען איז נישט פאר מיר. געחלומט האב איך פון עני דזשאב, איך פלעג חלומ'ן צו זיין א מלמד עז א מעטער אוו פעקט. אה יא? אקעי. יא.
וועלכע כיתה?
וועלכע כיתה כ'וואלט גענומען? כיתה ח' כיתה ט'. ווייל דו האסט געהאט א גוטע מלמד דארט אדער ווייל דו האסט געוואלט נישט זיין אזוי ווי יענער מלמד?
ניין, איך האב זיך געהאט א פעשען פאר עס. אקעי. עז א מעטער אוו פעקט, איך בין איין יאר געגאנגען טיטשן כיתה ח' ענגליש, שפעטערע יארן. אקעי. און. איך האב א חבר וואס איז אמאל געגאנגען טיטשן אין יו טי עי ענגליש, איך האב אים געפרעגט וואס גייסטו טיטשן, פארוואס מיין, פארוואס טראכסטו וועסט א טיטשער, האט ער מיר גענפערט קוק ער האט זיך געוואלט לערנען ענגליש, און ער האט געזען ס'קאסט אים אסאך געלט זיך צו לערנען ענגליש, ער האט געפיגערט אויב ער גייט זיך טיטשן ענגליש דעמאלטס גייט עס אים נישט נאר נישט קאסטן, ער וועט נאך מאכן געלט פון עס אויך, סאו איז ער געגאנגען טיטשן ענגליש? סאו ווי זאגסטו געגאנגען טיטשן ענגליש? האסט געקענט ענגליש?
ביי דען האב איך שוין געקענט ענגליש, יא. און מיין קלאס איז געוועזן זייער שטארק אין ארדער. ס'איז נישט געוועזן א קלאס ווי מ'האט געבארדערט. מ'האט עקטשולי געלערנט, כ'האב זיך פארציילט זייער שיינע אינטערעסאנטע זאכן, עקאנאמיקס און פיינענס, אקאונטינג, עווריטינג. איך האב א תלמיד וואס איז אויסגעוואקסן א דאקטער.

און עז א מעטער אוו פעקט מיין טאטע האט מיך אנגעהויבן צו עצה'ן איך זאל גיין פאר הייער עדיוקעישן, נאו בינג אז ער איז אין קאנסטראקשן, וועם האט ער ארויף געקוקט? א ארכיטעקט! סאו ער האט מיך זייער שטארק צוגערעדט איך זאל גיין ווערן א ארכיטעקט, איך האב עס אנגעהויבן צו עקספלארן, איך האב געזעהן ארכיטעקטשור איז נישט פאר מיר, איך האב דעסיידעט צו גיין פאר אקאונטינג, איך האב מיך דורך גערעדט מיט א אנדערע אקאונטענט יאסי שווארץ ער איז געוועזן א שותף מיט מאיר ריספלער האט אים געזאגט געב א קוק זאגט ער מיר דו דארפסט פרנסה זיך גיין לערנען פאר פֿיר יאר און נישט ארבעטן גייט דיר זיין מוראדיג שווער עס נישט קענען סוקסידן האט ער מיר געגעבן א עצה אז איך זאל ארבעטן אינמיטן טאג און איך זאל קוקן פאר נייט קלעסעס.

אה, דעמאלטס איז געוועזן א אינסטיטושן וואס האט געהייסן קאופ אינסטיטוט פון די אגידה. אה, היינט זענען זיי שוין מער געוואקסן און זיי האבן שוין היינט א טרעק פאר CPA נאכדעם וואס מען גרעדזשועט די דזשוניער אקאונטענט קורס, באט דעמאלטס האבן זיי געהאט די קורס דריי חדשים אין די זומער האב איך עס גענומען. סאו איצטער האט געהאט צו א דריי חדשים'דיגע קרעש קורס נאכדעם גייט נעמען עפעס א דזשאב און אין ביינאכט זאלסטו גיין פאר CPA. יא. אקעי.
יא. און אה. ווען איך האב דאס געענדיגט האב איך אנגעהויבן צו זוכן א דזשאב, נאר איך האב געוואוסט אז איך וויל ווערן א cpa, האב איך זייער שטארק געוואלט ארבעטן ביי א cpa, און איך בין אהיים געקומען, איך האב געוואוינט אין בארא פארק, איך בין ארויפגעגאנגען אויף יאהו, ס'איז נאכנישט געווען סאפיסטיקירט, שמעקט עכט יאהו, אקעי. סגולה ושלום. כ'האב נאך געהאט די אלטע מאדעם וואס האט געגראדזשעט אין די אויער, ס'האט גענומען א יאר צו לאודן א פעידזש. דייל אפ.
יא, און כ'האב געסירטשט פאר cpas אין ברוקלין, כ'האב באקומען א ליסט זיבן פעידזשעס פון cpas אין ברוקלין. איך האב מיך אוועקגעזעצט און דאס האט גענומען זייער אסאך קארידזש, איך האב מיך אוועקגעזעצט און כ'האב אנגעהויבן צו קאלן נאמבער ביי נאמבער, העלא מיי נעים איז יואל וואגשאל, איי עם לערנינג אקאונטינג נאו, איי וואנט טו געט אינטו די פיעלד, איי וואנדער איף יו העוו א דזשאב אפענינג
נאו.
טוהן דאס איז געווען אינטערעסאנטע זאך, האסט געקענט זעהן די בעסט און די אגלי פון מענטשן, ס'איז געווען אזעלכע מענטשן וואס האבן זיך געגעבן אזא מין עטיטוד, זיך געמאכט פילן ווי טו סענס ווי סטופיד איט איז, אז ס'האט געדארפט נעמען מורא'דיגע קארעזש צו גיין נעמען די נעקסטע פאון קאל.
און נאכדעם איז געוועזן אזעלכע מענטשן וואס זענען געווען פונקט פארקערט.
כ'האב הנאה וואס דו טוסט. יו דואינג גוד, קיפ איט אפ, באט איך האב נישט קיין דזשאב אפענינג, דאס האט מיר געגעבן קארעדזש צו מאכן די נעקסטע פאון קאל. וואו.
שוין ביז. ביי דיר איז געוויס, דו דארפסט נאר איינס. יא, און כ'בין אנגעקומען, איין אקאונטענט, א אלטע מענטש, א ענטפערט די טעלעפאון, און כ'זאג מיין פשעטל, און ער זאגט די ענסער איז יעס, די קוועשאן איז איף יו אר די רייט פערסאן. וואו?
געט מיר א אינטערוויו אין צוויי שעה ארום אין בענזשענהערס אין די אוטסקירטס פון בארא פארק, איך קום אן צו די אינטערוויו מען רעדט דא פון א זיבעציג אכציג יעריגע מענטש ער האט נאך זיין פרעקטיס אין זיין הויז און פֿופֿצן דאלער א שעה, איך האב אנגענומען די דזשאב, און געגאנגען צו אים ארבעטן. וואו?
נא דארט איז געוועזן מוראדיג טשעלענדזשינג פאר מיר. פאר איך גיי אהין, איך וויל דא אביסל, איי טינק איטס ווארט צו אריינגיין מער אין דיטעלס פון דעם, איך מיין דו ווייסט דאך מיין בעקגראונד איז פון די לייף אינשורענס אינדוסטרי וואס דארטן בין איך געווען זייער שטארק אין קאלס, היינט ווייס איך נישט וויאזוי מענטשן טוען עס, קענען מיט טעקנאלעדזשי, מיט אימעיל, מיט זאכן, ס'איז שוין אנדערש, אבער דאס איז געווען די סוד פון הצלחה פון יעדן איינעם, וויפיל קאלס קענסטו מאכן, וויפיל מאל קענסטו הערן ניין, וויפיל מאל קענסטו דיך אויפהייבן נאך א ניין.
איך קוועשטן, איך בין נייגעריג וואס דו האלטסט, צו די היינטיגע עולם, די היינטיגע דזשענערעישן איז געספוילט אין די זאך, צו ס'איז נאך דא היינט די מושג קאלן און קאלן און קאלן, הערן ניין'ס, וואס מיך האט עס געשעפט. מ'דארף קענען נעמען ווען איינער צוקלאפט דיך. דארף קענען נעמען ווען איינער צוקלאפט זיך, און דאס אז אז אז יעדער איינער קען זיין פרייליך און צופרידן און אנגיין ווען דו ביסט מצליח, דאס איז נישט קיין קונץ, די קונץ איז ווען דו קענסט הערן די נייעס, און איך קען דיך זאגן פון מיין עקספיריענס, דו רעדסט מסתם פון וויפיל פֿינף און צוואַנציק יאר צוריק, בערך יא. פֿינף און צוואַנציק יאר צוריק, ווען איך בין אריין אין די אינשורענס אינדוסטרי און כ'האב אנגעהויבן צו מאכן די פאון קאלס, מיין איך ס'בערך אין די זעלבע צייט ווען, אפשר צוויי דריי יאר פריער, וואטעווער, נישט קיין גרויסע חילוק אין צייט, איך קען זאגן ס'איז געקומען פון נאאיווקייט, ס'איז נישט געקומען ווייל איך האב געוואוסט איך דארף מאכן פאון קאלס, דעטס וואט גאנא סעט מי אפ, וואטעווער, בלא בלא בלא, איי דידנט קנאו עני בעטער, איך האב נישט געוואוסט וויאזוי די ביזנעס וועלט זעט אויס, איך האב נישט געוואוסט אז ווען איינער זאגט דיך ניין דארפסטו ווערן צובראכן, אפשר ווען איך וואלט ווען געוואוסט, ווייסט יאיר שלמה מאירער זאגט יוסף דעת יוסף מאחוריו, אפשר ווען איך וואלט ווען געוואוסט וואלט עס געווען אנדערש? איים דזשאסט קיוריעס צו דו קענסט ריפלעקטן אויף די זעלבע זאך אז פשוט שוין איך מאך מיין פאון קאלס איך טו וואס איך האב צו טון איך גיי ווייטער. יא אבסאלוטלי.
אינטערעסאנט דו ברענגסט ארויף לייף אינשורענס. מיין טאטע האט מיך פארציילט ווען ער איז געווען א אינגערמאן איז ער געגאנגען אויף א אינטערוויו צו ווערן א לייף אינשורענס עידזשענט צו א גרויסע עידזשענסי און דער וואס האט אים אינטערוויוט ער איז אריינגעקומען מיט זיין הוט און רעקל ווער ס'האט אים אינטערוויוט אזוי אנפאנג פון די אינטערוויו זאגט ער נעם אראפ די היט און ער זאגט אים מיט א גראדע פנים אה יו דאנט לייק די העט אקעי דעטס פיין ער נעמט אראפ די היט זאגט ער נאך כ'האב נאר געוואלט זעהן צו צו דו ווערסט צובראכן ווען איינער ווען איינער זאגט עפעס איז נישט גוט.
אקעי.
ביי די ווענט האט מען פריער גערעדט פון דאקטער זעלענקאו. יא, עליו השלום.
עליו השלום, ער האט מיך פארציילט אמאל ווען ער איז געקומען די ערשטע מאל פאר די אינטערוויו, דאס איז אביסל א אנדערע מעשה, דאס איז א מעשה פון סטאבערנעס, ער איז געווען א סטאבערן מענטש. אבסעלוטלי יא. זאגט ער מיר ווען ער איז געקומען די ערשטע מאל פאר א אינטערוויו אין קרית יואל צו ווערן דארט א דאקטער,

כ'מיין כ'מיין זי מוז עס לאזן דא מיט דאקטער זעלענקא און לאמיר יא לאמיר צוריק גיין צו מיין דזשאב. פאר אונז גיימער ווייטער וויל איך דא זאגן א שנעלע זאך וואס איך האב צוזאמגעשטעלט ספעשל פאר דיר, יעדע מאל וואס איך מיעט א אידיש ספיקינג סוקסעספול אנטרעפענאר טריי איך צו פאוקעסן אויף די טורנינג פוינט, ווי האט דער מענטש אנגעהויבן צו זעהן אין זיין ביזנעס אז יעס, איי מעיד איט, ברוך השם פון דא און ווייטער איך ווייס אז איך גיי מצליח זיין מיטן אייבערשטנ'ס הילף אין די לאנג טערם, איך רוף דאס אן די ערשטע טויזנט, נאך יעדע עפיסאד נעם איך דאס ארויס און איך שרייב עס אפ און איך שיק עס ארויס פאר מענטשן וואס זענען סובסקרייבט צו מיין ליסט. אויב דו פילסט דו נעמסט ארויס עני וועליו פון דעי אינטערוויו, מאך זיכער דו סובסקרייבסט דיך צו באקומען די ערשטע טויזנט. גיי צו חיים עקסטין דאט קאם און סובסקרייב דיך צו הערן פון דעי אנטרעפענאר וואס איז געווען זיין ערשטע טויזנט מאמענט. לאמיר צוריק גיין צו דעי עפיסאד. סאו ביסט אריינגעקומען דארטן ביי דעם זיבעציגיעריגע אקאונטענט. בעיבי זיבן זיי איז שוין געוועזן אלט. זיין אפיס האט אויסגעזען אוי מיי גאד, פעיפערס איבער פעיפערס, עס איז געוועזן אזוי ווי א מעיז מען האט געדארפט אדורך גיין. מסתם פייל קעבינעטס מיט. יא, ער האט געהאט געסעיווט יעדע וואל סטריט דזשערנאל פון די ניינטין טערטיס ענד אויף, ס'איז געווען א זכר פיילס מיט וואל סטריט דזשערנאלס, און א מעיז אינמיטן אנצוקומען צו די פרינטער. אקעי, און ס'איז אלעס אין זיין הויז? אלעס אין זיין הויז. און דו פלעגסט גיין צו אים אינדערהיים ארבעטן? יא, ער איז געווען א אלמן ער האט גארנישט געהאט אין די הויז, סאו בעיסיקלי איז דאס געווען זיין אפיס, ער האט נאר געהאט א בעט ווי צו שלאפן נאך. אקעי.
געווען פון די אלטמאדישע מענטשן, ער גייט מיך אויסלערנען קאמפיוטערס.

דארטן ס'איז געוועזן זייער א שווערע מצב פאר מיר דארטן, ס'איז געוועזן זייער דיפרעסינג און ס'האט געהאט אויף מיר א השפעה אינדערהיים אויך. איין גוטע זאך וואס כ'האב געהאט דארטן איז געוועזן מ'האט מיר געגעבן א פראדזשעקט אויף עקסעל, נאו עקסעל בין איך גראד ווען איך האב אנגעהויבן צו טאטשן עקסעל בין איך געווארן זייער סאפיסטיקעיטעד דערמיט, פארדעם פאר איך האב פאר מיין חתונה האב איך געמיינט אז עקסעל איז א טעיבל מען לייגט אריין טו אין איין סעל מען לייגט אריין טרי אין די אנדערע סעל מען נעמט א קאלקולעיטער מען קוקט וויפיל טו פלאס טרי איז און מען לייגט אריין אין די דריטע סעל פייוו ווען איך בין געגאנגען צו יענע קרעש קורס זיי האבן געהאט א האלבע טאג איז געוועזן אקאונטינג און א האלבע טאג איז געוועזן עקסעל, ווייל עקסעל איז מורא'דיג א וויכטיגע טול געוועזן, נאך היינט אויך, איך מיין עקסעל איז מורא'דיג פאוערפול, און איך געדענק נאך ער האט אויסגעלערנט א איף סטעיטמענט, דאס איז געוועזן איינע פון די ערשטע פאנקשענס וואס ער האט אויסגעלערנט, אין סקול?
יא, נאכדעם וואס ער האט אויסגעלערנט א איף סטעיטמענט האט ער אונז געגעבן א האומווארק פראדזשעקט, יעדער זאל אהיימגיין

אקעי. מיט קאודס. אקעי.
קיצור איך בין אהיימגעגאנגען איך האב נישט סתם געמאכט די זאך איך האב עס געמאכט ס'האט אויסגעזען ווי א געהעריגע קאמפיוטער געים. אקעי. איך האב ארום געשפילט דערמיט א גאנצע נאכט ס'האט אויסגעזען ווי א קאמפיוטער געים איך האב עס אים געאימעילט און ער אימעילט מיך צוריק און ער שרייבט wow זאגט ער מיר און מתלמידי היוצא מקילם האט זיך דאס נישט גערעכנט און און. און ער זאגט נאך אז זיין ווייב איז א היי סקול טיטשער און זי פרעגט צו זי מעג עס שעירן מיט אירע סטודענטס. סאו איך האב שטארק מצליח געוועזן אין עקסעל. האסט עס ליב געהאט?
כ'האב עס ליב געהאט, יא.
איך דענק נאך איך האב פארציילט פאר מיין טאטע אביסל וועגן עקסעל, כ'האב אים געזאגט וואס מען קען אלס טון אין עקסעל, האט ער מיר גראד געגעבן א פראדזשעקט, אה! ער האט פאר מיך א פראדזשעקט. עט דעט טיים איז נאך נישט געוועזן די אלע פראגרעמס פון היינט. האט ער געוואלט א טיים קלאק פאר זיינע ארבעטער.

קיצור אסאך אזעלכע בעלס און וויסעלס, און ס'איז זייער טשעלענדזשינג געוועזן ביקאוז אין עקסעל א שעה איז נישט קיין גאנצע דעסימעל נאמבער, א טאג איז איין נאמבער, יעדע טאג רעפרעזענט א נאמבער. א שעה איז זעכציג מינוט, ניין?
א שעה איז זעכציג מינוט, יא, אבער ס'איז א פיר און צוואנציגסטל פון א נאמבער. כ'פארשטיי נישט פארוואס

לאמיר זאגן טיים אין וואלט געווען א זייגער, טיים אוט וואלט געווען א אנדערע זייגער, און ער וואלט מיר געזאגט וויפיל שעה ס'איז. יא אבער ס'איז א געפאפטע מעשה ווייל דו פארמעטסט עס ער זאל דיך ווייזן זייגער, און ער איז גענוג קלוג דיר צו ווייזן די זייגער, ס'הייסט
אקעי, אבער און איך גלייב אז דעמאלטס איז עס געווען אנדערש ווי איצטער. יא, און ווען דו ווילסט מאכן א פראגרעם דערפון. דארפסטו קענען קאנווערטן ער זאל אויסרעכענען פון שעות מאכן עס פאר א דעסימאל נאמבער. אקעי.
און פאר א טווענטי טו יער אולד וואס האט קוים אנגעהויבן זיך לערנען איז עס געוועזן א אינטערעסאנטע זייער טשאלענדזשינג פראדזשעקט פאר מיר, איך האב געוואוינט אין בארא פארק, איך מיין איך בין נאך געווען א קוילער אינגערמאן, איך בין אהיים געגאנגען צען אזייגער, מ'האט געקענט דעמאלטס דאבל פארקן די אנדערע זייט ווען מ'האט געקלינט. ס'איז געוועזן צענע עלעווע וואטעווער, איך האב געזען איך האב נאך א האלבע שעה ביז איך קען פארקן אויף די אנדערע זייט גאס, ביזדערווייל קען איך דאבל פארקן, און איך גיי דאבל פארקן, און א האלב שעה ארום גיי איך ארויסקומען, רוקן די קאר, און רוקן די קאר די אנדערע זייט, איך בין אריינגעגאנגען איך האב אנגעהויבן די עקסעל פראדזשעקט, און איך האב מיך אזוי אריינגעלייגט דערין, האסט פארגעסן וועלכע וועלט דו ביסט? איך האב פארגעסן וועלכע וועלט איך בין, אויף אמאל געב איך א קוק אויף מיין זייגער זאג אוי ס'איז זעקס אזייגער איך פלעג גיין אויפפיקן מיין ווייב פון די טרעין יעדן טאג איך לויף ארויס באמערק איך מיין קאר שטייט אינמיטן די ראוד מיט אפאר טיקעטס דערויף איך האב מיך דערמאנט סאו יא איך בין זייער שטארק געלעגן אין עקסעל סאו ווען איך האב געארבעט פאר דעם אלטן דארטן איז אויך אינטערעסאנטע זאך וויאזוי ס'איז געוועזן יארן צוריק היינט האט יעדער איינער אויפן טעלעפאן זיין סטאקס זיינע אפדעיטס פונקטליך ווי ער שטייט ריעל טיים דעמאלטס האט זיך געשפילט זייער אסאך מיט סטאקס. העפענס טו בי נישט שטארק סאו ער שפילט אסאך מיט אפשענס, קאלס און פוטס, און ער פלעגט דארפן טאמער ער האט געוואלט זעהן זיין פאזישן האט ער געדארפט אריינקאלן צו טשארלס שוואב, יא און טשעקן די קוואוטס. און טשארלס שוואב האט אים געשיקט א פעקס צו א אימעיל מיט א מיט א CSV פייל, איך געדענק נישט פונקטליך, מסתם געווען א אימעיל. און ער האט נאכדעם געדארפט קאלקעלעטן גאנצעטע זאכן ווי ער האלט אויף די וועלט דארטן, און ער האט געזען מיין עקסעל נאלידזש האט אים איז אים איינגעפאלן איך גיי אים שרייבן א פראגרעם, ער האט נישט גע'חלומ'ט וואס איך קען אים מאכן, באט כ'האב אים געמאכט א פראגרעם, איך האב עס נאך אלץ אין מיין קאמפיוטער געסעיווט, ווי איך נעם די csv פייל, איך אפלאוד עס צו די עקסעל שיעט. און אלעס רעכנט זיך אויס אליין.
און ער איז דאך געוועזן א אלטע מענטש, יא, איך האב נישט געקענט פון אים אסאך עקספעקטן, האב איך אים געמאכט מיט א מעקרא, ער קען דריקן א באטן און ס'פרינט זיך ארויס, סאו אן ענד סאו פארט, עניוועיס, אבער איך האב נישט ליב געהאט יענע דזשאב. וואס איז געווען די פראבלעם?
ס'איז געווען א נישט קיין גוטע באבוס אדער נישט גוטע קלייענטס? וואס איז געווען די אישו? ס'איז געוועזן זייער א דעפרעסינג ענווייראמענט. איך בין א דעפרעסטע מענטש. יא און ער גארבעט אזוי ווי נאך אין די פארטיס און ער האט נישט געהאט קיין סאך קלייענטס ער האט געהאט פֿופֿצן קלייענטס ער איז אמאל געוועזן א גרויסע אקאונטענט באט הי לעפט הי לעפט אנלי וויט פֿופֿטין קלייענטס דארטן ער געארבעט אויף עפעס א נארישע סאפטוועיר כ'דענק נישט יעצט די נאמען ס'איז געוועזן א סאפטוועיר וואס איז געוועזן געמאכט געווארן פאר אינדעווידזשעלס וואס סטעיפלס האט פארקויפט פאר א מענטש זאל זיך אליין מאכן א טעקס ריטערן. ס'איז נישט געוועזן א סאפטוועיר וואס אקאונטינג פרעקטיסעס האבן געיוזט, און כ'האב נישט געזען דארטן קיין שום פיוטשער. ווי לאנג האסטו געארבעט פאר?
טען וויקס. אקעי. דורינג די טען וויקס האב איך מיך אומגעקוקט פאר פאר נאך דזשאבס. מאכסט זיך שוין א רעזעמעי אויך? יא, כ'האב געקויפט יעדע וואך די דזשואיש פרעס, דארטן פלעגט זיין אסאך דזשאבס עדווערטייזט, בוקקיפינג דזשאבס, אקאונטינג דזשאבס, כ'האב איבעראל געשיקט מיין רעזומעי, און איך בין אנגעקומען צו א קאמפאני פאר א אינטערוויו, א טערקישע איד וואס האט געהאנדלט מיט טעקסטייל, קיצור, ער געט מיך א אינטערוויו.
סאו ער געזוכט אזויווי א אקאונטענט אין זיין קאמפעני? ער האט עקטשולי געזוכט א קאנטראלער מער ווי אן סתם אן אקאונטענט. אקעי. און ער הייבט מיך אן צו פרעגן צו איך קען דאס טון יענץ טון, יא שור. איטס עדווערטייזט אלס אקאונטענט אדער אלס קאנטראלער? איך געדענק נישט פונקטליך וואס די עד האט געזאגט. אקעי. מסתמא האט עס געזאגט קאנטראלער. איך האב נישט מורא געהאט צו עפלייען פאר קאנטראלער. אקעי.
כ'האב געהאט די גאטס. כ'האב געהאט די גאטס צו נעמען א טשעלענדזש. כ'האב געפילט אזויווי. יו העוו וואט איט טעיקס טו פיגור איט אוט. טראו עניטינג וואט יו וואנט, איך וועל קוקן העלפ פיילס, איך וועל ארבעטן, איך וועל אריינלייגן וואס איך דארף אריינלייגן. כ'האף אז די עולם וואס ס'הערט עס פארשטייט אז מ'רעדט פרי AI, פרי גוגל, פרי. פרי אלעס.
פרי אלעס, אקעי.
ווייל היינט ווען איינער זאגט איי פיגער איט אוט, אקעי, ווייסטו, קענסט גיין צו AI, צו גוגל, וואטעווער, באט דעמאלטס, איך געדענק ביי מיר אויך, איי פיגער איט אוט האט געמיינט. שעות אריכות ליינען. נעכט אויפזיין, בוקס ליינען, און. ליינען פאבליקעישאנס פון די איי אר עס, גראבע פאבליקעישאנס. יא, ס'האט געקענט מיינען גאנצעטע טעג און וואכן. יא, אבסאלוטלי.
אקעי. סאו, אלעס האט אויסגעזען איזי. וואס איז. ביי די וועי, כ'פיל ווי די צוויי עלטערע אידן רעדן יעצט, יא. ויאמר מואב. אקעי, נו. איך האלט איך בין נאך א אינגערמאן. וואט קוועסטענס זעמיר דורך אין די לעצטע טווענטי פייוו יערס? ס'איז קרעזי! עס איז זייער אינטערעסאנט וויאזוי ס'גייט ווען דזשענערעישאנס לויפן, מ'פילט נישט אז ס'האט זיך געטשעינדזשט די דזשענערעישאן, אבער ווען איך דריי מיך צווישן די אינגעלייט פיל איך אזוי ווי דאס איז מיין קינדערס פלאץ, נישט מיינס.
סאו דארף איך איינזעהן אז איך בין שוין מידל עידזש, ביי פארס האב איך עס געמוזט איינזעהן, סאו עניטינג ער האט מיך געפרעגט צו איך קען מאכן האב איך געזאגט איזי יעס יעס יעס אלעס קען מען מאכן אלעס איז פשוט אוואדי יא גוט ז. אונז האמיר אויסגעארבעט א אונז האמיר געהאנדלט אויף די פרייז

איי דאנט טינק סאו. היינט הייבט אן א אינגערמאן מיט וויפיל? אַכט הונדערט דאלער א וואך?
דו ווייסט בעסער ווי מיר.
אינגערמאן. היינט קענסטו אנהייבן מיט אַכט הונדערט דאלער א וואך א מענטש? זיי האבן גרעסערע עקספעקטעישאנס. אבער איינער גייט איינער גייט היינט הייערן א קאנטראלער? ביי מיר אין אפיס האב איך נאך קיינמאל נישט געהאט א סוקסעס צו הייערן פאר אַכט הונדערט דאלער א אינגערמאן. רייט רייט סאו.
כ'האב געהייערט גוים פאר אַכט הונדערט דאלער, אבער א איד האב איך נישט געטראפן פאר אונטער טויזנט דאלער א וואך. פיין, סאו וואס מיינט עס א שעה? טווענטי פייוו בערך.
אקעי.
פיר מאל צען, יא. כ'מיין אז פֿינף און צוואַנציק דאלער איז ווייניגער עקוויוועלענט אין וועליו ווי פֿופֿצן דאלער פאר ווען דו האסט אנגעהויבן. פארוואס?
איך בין נישט זיכער. אקעי, איך קען זיצן מיט דעם מיט א פינענשל קאלקולעיטער און דאס אויסרעכענען, באט אקעי. ס'ווענדט זיך וועלכע אייטעמס דו קוקסט, ווען דו קוקסט אויף רענט יא. בקיצור, איך גלייב נישט אז דו קענסט היינט אנהייבן מיט עניבאדי, בקיצור, ווען דו קוקסט אויף בעיסיק אינפלעישן איז מסתם פֿינף, פֿופֿצן דאלער א שעה, אזוי ווי היינט דרײַסיק דאלער א שעה. איך וועל זאגן, איך האב געקענט קאווערן מיין רענט, מיך צוזאמען מיט מיין ווייב, מיט איין וואך, איין וואך אינקאם, וויטש איז זייער העלטי. ביוטיפול, אבער איך וויל און דו זאלסט אויך פארשטיין יואלי אז פֿופֿצן דאלער א שעה דעמאלטס איז געווען א שיינע אנפאנג. יא, היינט צוטאגס דארפן מענטשן צוויי און אין זייער אסאך פעלער דריי וואכן אינקאם צו צאלן צו זייער רענט, ס'איז קרעזי, ס'איז זייער קרעזי. רייט.
אקעי פיין, סאו די איד הייערט דיך איז סטינדזשי מענטש, פֿופֿצן דאלער א שעה, אקעי. פֿופֿצן דאלער א שעה, און איך קום אן די ערשטע טאג צו די ארבעט זאגט ער מיר אז ער האט דיסיידעד אז די נעקסטע פֿיר וואכן, די ערשטע פֿיר וואכן באקום איך נאר צוועלף דאלער א שעה. אזוי האט ער איבער נאכט אפגעמאכט? יא, ניין, זיין טאטע איז די בלבוז, ווען ער האט געוואלט נוצן זיין טאטע האט ער גענוצט זיין טאטע, זיין טאטע איז געוועזן א אלטע איד וואס האט נאך געארבעט דארטן. און ער האט גענוצט זיין טאטע וויאזוי ער האט געוואלט. יעצט איז זיין טאטע בעל בית, און זיין טאטע האט געזאגט אז איך קען נישט אננעמען פאר מער פון צוועלף דאלער א שעה פיר וואכן, איך דארף זען צו איך האב ליב די דזשאב, זאגט ער אפשר מארגן וועסטו זאגן אז די פארקינג געפעלט דיר נישט. און איך האב נישט געהאט קיין ברירה, און נאך א קלאפ, איך בין אריין אין מיין אפיס פאר צוועלף דאלער א שעה, ער ווייזט מיך מיין אפיס, דא איז אן אפיס, א דעסק אנגעפילט מיט פעיפער, און א קאמפיוטער מיט אזא גרויסע סקרין, און ער זאגט מיר דא איז דיין פלאץ, דיין דזשאב איז קעיר צו נעמען פון אלעס אין די קאמפאני, די בוקס זענען נישט גוט, דו דארפסט אויסגראדן אלע בוקס, ער אליין ווייסט נישט וואס מען דארף טון, איך הייב אן אריינצוקוקן אין די, אה, בעיסיקלי וואס וואס דא געשען איז, ער האט געדארפט האבן רעוויוד פיינענשאל סטעיטמענטס צוויי מאל א יאר, און ער האט געהאט א גרויסע אקאונטינג פירם וואס פלעגט מאכן די ריוויוט פיינענשעל סטעיטמענטס, לעשקאוויץ און קאמפאני, פון די גרעסטע אידישע קאמפאניס, און זיי האבן אים בעיסיקלי געזאגט, דיין בוקס איז אזוי אוט אוו ארדער, אז טאמער דו נעמסט נישט אריין א גוטע קאנטראלער וואס זאל אויסגראדן דיינע בוקס, גייען מיר אונז דיך דראפן, אונז קען מיר נישט מאכן מער די פיינענשעל סטעיטמענטס פאר דיר, סאו וועגן דעם איז ער שוין ענדליך געגאנגען הייערן איינעם, אזוי סטינדזשי איז ער געוועזן, איך האב אריינגעקוקט דארט און איך האב שוין געקענט היפש אביסל. און ס'איז טאקע געווען א דיזעסטער, ס'איז נישט געווען קיין געהעריגע בענק רעקס, אלע פעימענטס איז געגאנגען צו די זעלבע עקספענס אקאונט, גארנישט איז נישט געוועזן אין ארדער. קיצער כ'האב מיך אריינגעווארפן דערין, און צוויי דריי חדשים איז אלעס געוועזן אויסגעגראד, כ'דענק די אקאונטענט איז געקומען די נעקסטע ריוויו, ער איז געווען זייער צופרידן, ער האט מיר אפילו געגעבן א קאמפלימענט און האט מיר געזאגט ס'איז פון זיינע בעסטע קלייענטס יעצט, כמעט נישטא קיין קלייענט וואס האט אזעלכע קלינע בוקס.
און און אלעס האב איך אליין געדארפט אויספיגערן. נאו. דו ווילסט וויסן וואס מיינט א א פאטש למשל, יא? מען דארף קענען נעמען א פאטש. ער געבט מיר א אויסצופילן עפעס א לאנגע פארם, פון עפעס א די די סורוועיס וואס די דעפארטמענט אוו לעיבאר שיקן, די וואטעווער, זיבן פעידזשעס מיט קשיות וועגן די קאמפאני. נאו, איך האב געוויסט אקאונטינג, איך האב אפילו נישט געוויסט וואס ער פארקויפט געהעריג. איך בין קיינמאל נישט געוועזן אין די וועירהאוז, איי דידנט קנאו, און איך גיי אריין צו אים און איך זאג אים אז איך דארף העלפ אויסצופילן די פארם, זאגט ער מיר פארוואס דארפסטו העלפ, דו קענסט נישט אליין אויספילן א פארם? זאג איך אים דא דא זאכן וואס איך ווייס נישט וועגן דיין קאמפאני און דו דארפסט מיך זאגן, זאגט ער מיר אויב דו ווייסט נישט זאכן פון מיין קאמפאני דען גאו האום, זאגט ער מיר. wow. וואס מיינסטו וואלט איך געטון? ווען איך בין זייער סענסיטיוו נעם איך מיין היט און רעקל און איך גיי אהיים. אזוי וואלט איך ווען געדארפט טון אפשר, באט איך האב גענומען דעם פראסק, איך בין אריינגעגאנגען אין מיין אפיס און איי פיגערד איט אוט. wow.
איי פיגערד איט אוט און כ'האב עס יא געמאכט. ביי די וועי, דו ביסט יעצט וויפיל? טווענטי טו? טווענטי טרי?
אקעי. נאך די שנה ראשונה. נאך די שנה ראשונה. וואו. און די און די און ביינאכט גייסטו נאך אלץ פאר סי פי עי? יא. כ'האב אנגעהויבן אין טאראו קאלעדזש ביינאכט סי פי עי. סאו אגאנצן טאג ביסטו דארטן מיט די מענטשן און וואטעווער. יא. אדער יא. יא. די פיר וואכן גייט אריבער און באקומט די פופצן דאלער א שעה. און ער איז געווען אזא מין חזיר. איך האב געוואלט אהיימקומען מיט אביסל מער געלט, סאו איך פלעג בלייבן אביסל לענגער און געטון מיין ארבעט. איין טאג האט ער מיר געשריבן א געלע נאוט, כ'האב עס אוועקגעלייגט אין מיין בערזל, איך האב עס נאך, כ'האב עס אים געוויזן יארן שפעטער, ער האט זיך געהארגעט פאר געלעכטער. פליז דאונט ווארק עפטער פייוו. ער האט נישט געוואלט, ער האט געוואלט איך זאל מאכן ווי ווייניגער געלט. ער פלעגט מיך געבן יעדעס יעדע חודש ווען ער האט מיך איבערגעגעבן די קרעדיט קארד סטעיטמענטס האט ער געהאט פינף זעקס טשארדזשעס וואס איך זאל דיספיוטן. ניין איך גלייב נישט אז דאס איז געוועזן ריכטיגע דיספיוטס. עס האט אים סתם אנגעפאקט. ער האט זיך געמאכט ווי ער ווייסט נישט וואס די טשארדזשעס זענען. אזוי א מיליאנער. אבער פאר א צוואנציגער גער פייט פאר א צוואנציגער. קען זיין דאס איז די וועג, איך ווייס נישט. פאר אים איז דאס אפשר געווען די וועג. פאר אים איז געווען דאס די וועג.
ס'האט ס'האט געארבעט פאר אים, ליסן. ער האט נישט געהאט קיין אנדערע וועג זעט אויס. יא. אקעי. סאו ווי לאנג ביסטו אין די קאמפאני? איך בין געווארן זייער קלאוס מיט אים, עז א מעטער אף פעקט, ער האט זייער הנאה געהאט פון מיר. און. פארשטייט זיך.
ער קען דאך באצאלן ביליג און ער קען. יא.
איך האב אים איינמאל געפרעגט פארוואס ער האט מיר געגעבן די דזשאב, זאג איך אים, איך מוז ווען ארויס פון ישיבה, מין א רויע מענטש, דאס איז אן אימפארטענט פאזישן אין דיין קאמפאני, וויי דיד יו גיוו מי דיס דזשאב? זאגט ער מיר, כ'וועל דיר זאגן די אמת, ווען דו האסט אריינגעוואקט אין די אינטערוויו האב איך מיך אונטערגעלאכט, כ'האב געטראכט איך גייב אים אביסל פאן מיט א ישיבה בחור, איך האב געזען דיין קאנפידענס, אבער איך האב דיסיידעד, יו נאו וואט? דער מענטש האט אזויפיל קאנפידענס, מעיבי דעיר איז סאמטינג ביהיינד איט. לאמיך עס אויסטרייען, איך גיי עס נישט אויסטרייען וועל איך קיינמאל נישט וויסן.
וואו.
און ער זאגט מיך כ'האב טאקע נישט געמאכט קיין מיסטעיק. פון וואו איז געקומען דיין קאנפידענס? פון מיין מאמע.
אקעי, טעל מי מאר. דיין מאמע גייט אויסהערן אפשר סא. אהה.
ביי מיין מאמע נאטינג קיינער איז נישט אזוי ווי אירע קינדער, אירע קינדער זענען טאפ טאפ טאפ טאפ טאפ די בעסט אוו די בעסט. סא איך בין געווארן געפירט צוויי און צוואַנציק יאר אז איך האב די בעסטע קאפ, איך בין די קלוגסטע מענטש אין די וועלט און איך קען אלעס און קיינער קומט נישט צו צו מיר. Wow.
אקעי. סא ביג לעסן העיר.
וואס איז די לעסן?
האסט קינדער, ווייז די קינדער אז דו האסט קאנפידענס אין זיי. יא.
יו נעווער נאו ווי ס'גייט אים טראגן. יא.
און אויב דו האסט א מאן וואס האט דיר נישט געגעבן די קאנפידענס, זאג דיר עס אליין. איך האב פונקט געהאט א שמועס מיט מיין זון. צוויי טעג צוריק איך לערנט אים יעדע נאכט און ער איז שוין חתונה געהאט פֿיר יאר ער זיצט און ער האקט שטיקער אין כולל לערנט זייער פלייסיג פארהערט זיך יעדע פאר חדשים גאנצעטע משקויים מיט מקצועות און שולחן ערוך ער וואקסט א דיין בקיצור האב איך אים פארציילט א דזשאוק. עס איז אמאל געוועזן א לויער איז געקומען צו זיין קלייענט אין דזשעיל, און די ארעסטאנט האט אים געפרעגט ווי איז ער געווארן א לויער, פארוואס איז ער געווארן א לויער, זאגט ער זיין טאטע האט אים אלעמאל געזאגט וואן דעי יו גאנא בי א לויער, זאגט אים די ארעסטאנט מיי פאדער אלוועיס טאלד מי דעט וואן דעי איל בי אין דזשעיל.
רייט, און ס'איז ביידע מקוים געווארן. זאגט מיך מיין זון, מיין טאטע האט מיך אלעמאל געזאגט איך וועל זיין איין טאג א דיין. וואו. אזוי ארבעט עס, וואס דו לייגסט אריין אין די קינדער. מורא'דיג. יא.
וואו. אקעי, סאו אונז זיצט מען דארטן ביי דעם איד. יא, אונז זיצן ביי דעם איד. מ'מאכט שוין פופצן דאלער א שעה. יא, און איך האב געוואוסט אז דאס איז נישט מיין פיוטשער, ווייל איך האב געוואלט ווערן א פאבליק אקאונטענט. איך האב געדארפט מיינע לייסענס. ס'האט מיך נישט אזוי געארט צו בלייבן דארטן ארבעטן, אבער איך בין געוועזן מורא'דיג שטארק. און איך בין א מורא'דיגע אקשן, איך האב עפעס אנגעהויבן איך וויל דאס ענדיגן און איך וויל מיינע לייסענס, און צו באקומען לייסענס האב איך געדארפט ארבעטן צוויי יאר פאר א CPA, באקומען עקספיריענס. האסט געדארפט ארבעטן פאר א CPA? אדער פאר אזא פאזישן פון קאנטראלער? ניין, אזא פאזישן איז נישט גענוג. דארפסט ארבעטן פאר א CPA פירם? יא.
אקעי.
און ספעסיפיק ארבעט וואס מען דארף מאכן פאר א סי פי עי, נישט סתם טעקס ריטערנס, דו דארפסט מאכן פיינענשעל סטעיטמענטס סעווענטי פייוו פערסענט פון דיין ווארק. אקעי.
סאו כ'האב געוואוסט אז איך מוז אנקומען צו א סי פי עי אפיס. איך בין צוגעגאנגען צו דעם. די יועץ?
יא.
און ער האט מיך געזאגט עפעס נישט הייבן קיין חסידישע אינגעלייט, ער האט מיר עס זייער קלאר געזאגט, בין איך געווארן נאך מער צוקלאפט, ווייל דא אין א אין א גוישע פירם קענסטו פארגעסן, איווען אין אזא פירם ביי לעשקוויץ און קאמפאני זענען חסידים נישט געוועזן וועלקאם, און דא איך האב שוין א חסידישע. נעמט ער נישט קיין דאס נעמט ער חסידים. נישט קיין חסידים. סאו די חסידים זענען געוועזן מורא'דיג שווער אריינצוגיין אין א אין א אין א קאמפאני. סאו ענדליך ענדליך ענדליך כ'האב מיך אויסגעבעטן ביי א דזשאב ביי א סי פי עי אין אין וויליאמסבורג. און מ'האט אפגעשמועסט מ'האט אפגעשמועסט אנפאנג זומער אז לעיבער דעי זומער גייט מען אין קאנטרי ס'איז נישט געהעריג זיין אפיס פארט אויף רעדער. לעיבער דעי, יעדער איז צוריק פון קאנטרי, גייט מען אנהויבן די דזשאב. סאו דורינג די סאמער, און ס'איז געוועזן א סיטשועישאן אויך דעם עמך שם וואס איז געוועזן, ער האט מיך געהאט צוגעזאגט א וועקעישאן, מיין באבוס.
די קאנטראלער דזשאב, אקעי. בין איך צוגעגאנגען צו אים, כ'האב אים געזאגט איך וויל נעמען מיין וועקעישן, זאגט ער דו קענסט נעמען וועקעישן אבער ס'איז נישט באצאלט.
אקעי. זאג איך אים, ליסן, דו האסט מיר געזאגט אז נאך א יאר ארבעטן באקום איך א וועקעישן, אויב קענסטו מיר נישט געבן די וועקעישן געב איך דיך יעצט נאטיס אז אין א חודש צוויי בין איך נישט דא. פיין. ער איז זיך געגאנגען ווייטער, איך בין מיך געגאנגען ווייטער, און נאטינג העפענד. א וואך פאר. לעבעדיג בין איך צוגעגאנגען צו אים און כ'האב אים געזאגט, דזשעק, וואס איז דיין פלאן? נעקסט וואך בין איך נישט דא. און ס'איז קיינער נישט אריינגענומען א ריפלעיסמענט, סאו וואס גייסטו טון? זאגט מיר, ס'איז ערנסט געמיינט? זאג איך אים, יא, איך בין נישט קיין לץ. וויאזוי ער האט עס אנגענומען אזוי ווי סתם איך בין אויפגערעגט און איך האב אים געגעבן א סטראשעווינג ער וויל מיך נישט געבן קיין וועקעישאן זאג אים ניין איך האב עס זייער ערענסט געמיינט ער רופט מיך אריין אין זיין אפיס און ער הייבט מיך אן צו ווארפן די גאלדן פערעשוט ער גייט מיך באצאלן פֿינף און זיבעציק טויזנט דאלאר א יאר נאו פֿינף און זיבעציק טויזנט דאלאר א יאר איז געוועזן א הויען רעוו. ביי די נייע דזשאב וואס איך האב באקומען ביי די סי פי עי, האב איך געדארפט צו באקומען דרייסיג טויזנט דאלער א יאר, סאו דו כאפסט די חילוק מער ווי דאפלט. רעדט.
ער הייבט מיר אן אראפצולייגן, ער געבט מיך יעצט סעווענטי פייוו טאוזענט דאלערס א יער, ווען איך גרעדזשועט פון סקול געבט ער מיך הונדערט טויזענט דאלער א יאר, איך באקום מיין א סי פי עי לייסענס געבט ער מיך נאך מער. און ער העט מיך העלפן מיט די סי פי עי לייסענס, ער העט מאכן עפעס א גאנצע געשעפט מיט לעשקאוויץ, אז איך ארבעט דא אונטער אים, און אהין און אהער, איך וויל האבן מיין עקספיריענס, איך וויל האבן מיינע לייסענס. איך האב אים געזאגט, דזשעק, יו מיסד די באוט, דאס האסטו געדארפט טון צוויי חדשים צוריק, איך גיי. איך בין געווען אזוי עקסייטעד פאר די סי פי עי דזשאב, קיינער האט מיך נישט געקענט מער אפרעדן דערפון.

סאו ער האט געזען ס'איז ערנסט, ער האט מיך געפרעגט צו איך צו איך קען איינעם וואס קען איבערנעמען מיין דזשאב, איך האב געקענט איינעם פון סקול, און איך האב יענעם אריינגעברענגט, איך האב אים געטרעינט, און נאכדעם בין איך געגאנגען ארבעטן פאר יענע אקאונטענט. נאו, איך, מיין נשמה איז נישט צו זיין א אנטרעפענור. דער גאנצער פאדקעסט איז וועגן אנטרעפענורס. איך האלט נאך פאר דעם, איך וויל וויסן ווי די געקומען די קלארקייט ביי אזא יונגע עידזש מיט אזוי ווייניג עקספיריענס אז די ווילסט אקאונטינג. אזוי ווי איך האב דיר פריער געזאגט, מיין טאטע האט מיך געשטופט צו ווערן א ארכיטעקט, איך האב אנגעהויבן צו טון דערין, איך האב באשטעלט ליטערטשער פון סקולס און אהין און אהער, און איך האב געזען ס'איז צו א ס'איז צו קאמפליקעיטעד ס'איז נישט פאר מיר, איך האב נישט די איך האב נישט די סקיל פון וויזשעלייזן א פארטיגע זאך, איך בין נישט קיין דיזיינער, איך בין נישט די און צו ווערן א ארכיטעקט, אנצוקומען צו ווערן א ארכיטעקט, א אינדזשעניר וואס דארף פשוט ארבעטן מיט די נומבערס, אויסרעכענען וואסערע סקרוס איך דארף צו בויען די ברידזש און די סטרענגט, נעמט יארן לאנג, קודם דארפסטו זיין א דרעפטער, דארפסט קענען דרעפטן פלענס פאר מענטשן. גוטער ארכיטעקטשור האסטו געוויסט איז נישט פאר דיר. מען סלעיווט אוועק ביז מען באקומט די אייגענע לייסענס צו זיין א ארכיטעקט אויך.

נאו סי פי עי איז זייער א הויכע פאזישן, איי מין העכער פון דעם קומט א דאקטער מיט א לויער, באט אין די אנדער גרעדזשועט פיעלד, איינער וואס איז א סי פי עי איז מער ווי איינער וואס האט סתם א דעגרי אין עקאנאמיקס. רייט, סאו דו האסט געפילט אין נומבערס האט גערעדט צו דיר וואטעווער איז יא, איך האב געפילט דאס איז דאס איז איזי אנצוקומען הויעך מיט די אנדער גרעדזשועט דעגרי, איי מין עס פאר עס פרעסטידזש עס פאר עס סעלעריס.

איך האב זייער שטארק מצליח געוועזן, איך האב אנגעהויבן לעבער דעי, און ער האט מיך געוויזן אפאר זאכן, און איך האב אנגעהויבן ארויס צו פושן סחורה, ער איז אויך נישט געוועזן זייער שטארק קאמפיוטערייזד, איך האב אים אנגעהויבן אויפצוקלערן וואס מען קען אלץ טון מיט די קאמפיוטער, ער פלעגט נעמען פון זיינע קלייענטס פלעגט ער נעמען אלע בענק סטעיטמענטס און טשעקס און מאכן א רייט אפ, אזוי רופט מען עס אין די אקאונטינג וועלט, ס'הייסט מען נעמט די טשעקס און די בענק סטעיטמענטס און די לייגסט אריין אין קאמפיוטער א מאכסט א דזשענערל לעדזשער, ס'הייסט די טרעקסט צוריק די גייסט בעקווארדס. גוט.
זעסט א ONR טשעק ווייסטו אז עס איז א יוטיליטי עקספענס. א דעפאזיט נעם איך אן אז ס'איז סעילס. חוץ טאמער די קלייענט צייכנט אן די דעפאזיט איז נישט געווען א סעיל. און הלוואה. און הלוואה.
סאו איך שטיי און איך לייג אריין די טשעקס, הונדערטער טשעקס, גרויסע באקסעס, און איך זעה ס'איז שיינע געפרינטעד טשעקס, סאו אבוויעסלי די קלייענט יוזט קוויקבוקס, בין איך צוגעגאנגען צו אים, איך האב אים געזאגט די פראסעסט דעטע וואס די דעטע איז עוועילעבל, פארוואס דארפסטו צוויי מאל פראסעסן דעטע? נעם די דעטע פון די קלייענט און אויב ס'איז נישט גוט גראד עס אויס, אבער די דעטע דעטע ענטרי צוויי מאל איז סתם א שאד. קיצער איך געווען אזוי פרעמד צו די זאך, ער האט מיך עס געלאזט טרייען, סאו איך האב גענומען א usb אראפגעגאנגען צו א קלייענט גענומען זיין קוויקבוקס צוריקגעקומען, כ'האב געהאט ביז צוויי טעג א דזשענערל לעדזשער פאר אים. ס'איז געגאנגען, ס'איז געפארן, און איך האב געוואלט טשעקן מיט אים, האו עם איי דואינג? זאגט ער מיר, כ'וועל דיר זאגן די אמת, כ'האב נאך קיינמאל נישט געהאט אזא שנעלע ארבעטער, ס'איז אלעס זייער פיין, אלעס גוט, ס'איז, בקיצור, ס'האט אויסגעזען ווי איך בין אין גן עדן, כ'האב געלאווט די דזשאב. א טאג נאך יום כיפור, איך קום אן, און דער איד זאגט מיר אז מיין דזשאב איז דאן, עכט האט ער מיר געוואלט זאגן נאך א סעודת מי תשיב, ער האט נישט געוואלט פאר יום כיפור, קענסט די עגיפטער מענטשן, ער האט נישט געוואלט פאר יום כיפור זיך טשעפענען מיט מיר, אבער יעצט איז שוין נאך יום כיפור. קיצור, איך בין געווען זייער זייער שטארק צופרידן. פארוואס? ער האט דאך געווען אזוי צופרידן פון דיר. וואס ער האט מיך געזאגט? ער האט מיך געזאגט אז איך בין צו גוט, איך האב סאך א בעסערע קאפ פון אים, און זיין ווייב האט אנגעהויבן א פחד אז איך וועל איין טאג צונעמען זיין ביזנעס, אדער וועל איך עניוועיס ארויסגיין, איך גיי נישט דא בלייבן א ארבעטער. איך בין געשטאנען איך האב געוויינט צו אים, איך האב אים געזאגט מיין נשמה איז צו בלייבן א ארבעטער, זאגט ער מיר דו קענסט דיך זעהן צען יאר ארום נאך אלץ ארבעטן פאר מיר? זאג איך אים אבסעלוטלי, דו טריטסט מיך נייס, דו געסט מיך גוטע וועידזשעס, וויי נאט? און איך האב אמת'דיג געהאלטן דערביי. וואלט ער געוועזן מורא'דיג פאר'עקשנ'ט אז איך בין דאן, און גראדע האט ער מיך דעמאלטס געזאגט, דו ביסט רעדי צו גיין אליין, דו קענסט גיין אליין, שאפן קלייענטס, האסט אמאל א קשיא קענסטו מיך קומען פרעגן, ער האט מיך געאפערט אפילו צו שעירן זיין טעקס סאפטוועיר, וויטש איז. סאך געלט פאר א מענטש וואס הייבט אן אליין אן א פעני. שוין סאו דאס איז געוועזן אווער און. סאו דעמאלטס ביסטו געגאנגען אליין? דעמאלטס האב איך דיסיידעד יו נאו וואט, נאובאדי איז גאוינג טו טעיק עדוואנטעדזש אוו מי עגעין, איך גיי אריינלייגן מיין גאנצע עפערט צו מאכן אליין א קאמפאני, און ס'האב געהאט געפלאנט צו מופן אויף אויף מאנרא, איך מיין רב האט געהאט אין פלאן צו מופן אויף מאנרא נאך סוכות אין די ווינטער ווען די דירה האט געדארפט ווערן רעדי, כ'האב מיך אריינגעזעצט אין מיין קאר אויפן וועג אהיים פון וויליאמסבורג קיין בארא פארק, קאלעכאל מיין ווייב, כ'האב איר געזאגט אז מיין דזשאב איז אווער, כ'האב איר פארציילט איך דארף אנהייבן א נייע פרעקטיס, די פלאץ איז מאנרא, דארט איז נאך נישט דא קיין אקאונטינג אפיס, אונז פלאן מיר עניוועיס צו מופן, אונז גיימער מופן. וואו? און אונז האמיר אויסגעארבעט מיט די מיט די בילדער, ער האט אונז געטון א גרויסע טובה, ער האט אונז אריינגעלאזט אין די דירה פארן קלאוזן און אלעס, איך האב געדינגען א ריידער טראק, אליין געפאקט די פעק, אליין געשלעפט.

מיט די אקאונטענט, עז א מעטער אוו פעקט די אקאונטענט וואס האט געארבעט אין לעשקאוויץ וואס האט מיך געקענט פון יענע קאמפאני, ער האט אויך געמוזט זיין מיך צו העלפן, סאו איך בין געגאנגען אונטער זיינע לייסענס. אה ווייל דו האסט נאכנישט געהאט דיין לייסענס. נאכנישט געהאט מיינע לייסענס.
און אזוי האב איך אנגעהויבן, און איך בין צוריקגעגאנגען צו מיין אלטע סטייל פון קאלן מענטשן, פרעגן, מוטשענען.
אפשר קען איך זיין דיין אקאונטענט? יא, איך דענק מיין ערשטע אדער מיין צווייטע קלייענט איז געוועזן א אינגערמאן וואס האט געמאכט בליינדס, ער איז אראפגעקומען צו מיר מאכן מיינע בליינדס אין מיינע נייע דירה, פרעגט ער מיך וואס איך טוה, זאג איך אים איך האב יעצט געעפנט א אקאונטינג אפיס דאס, איך זוך קלייענטס, זאגט מיר ער האט נישט קיין אקאונטענט, ער קען קומען זיין מיין קלייענט, פיין ערלעדיגט, האב איך שוין א קלייענט אויך. Wow.
און עז א מעטער אוו פעקט כ'האב נאכדעם געסעיווט אסאך געלט אויך. ער פלעגט זיך אליין מאכן זיינע סעילס טעקס און ער האט עס נישט גוט אויסגערעכנט, איך האב אים געוויזן אז ער רעכנט עס נישט גוט אויס און ער צאלט איבער. וואו.
סאו לאמיך צוריק גיין מיט די חו. ביי די וועי ווי אלט ביסטו יעצט אין די ווען די האסט אנגעהויבן דיין אקאונטינג? אהמ.
טווענטי פאר. סאו אזוי ווי ממש צוויי א יאר צוויי נאכדעם ווען די האסט אנגעהויבן דיין דיין דזשורני. יא יא. וואו. במשך די צייט וואס די האסט וואס די ביסט איבערגעגאנגען וואס די ביסט וואס די וואס די האסט.

אקעי. מען דארף קענען נעמען פעטש. דו ווייסט אפילו אין קאלעדזש מען האט פריער אנגעהויבן די ענגליש האט נישט געטויגט יא סאו איך האב געמוזט נעמען ענגלישע קורסעס דארטן וויטש איך האב געסקארט עי'ס אין אלע מיינע קלאסן אלע מיינע קלאסן האב איך געסקארט עי'ס חוץ אין ענגליש האב איך געסטראגעלט. האסט נישט געקענט קיין ענגליש? נישט געקענט קיין ענגליש.
און מ'האט געדארפט קענען שרייבן ענגליש. נאו. וויאזוי איז צוגעגאנגען די מעשה? מ'האט געליינט א בוק, פון קערעקטערס לאמיר זאגן פון סעסעמי סטריט, ממש ווי קינדער. און און נאכדעם האט די טיטשער געהייסן איך דארף מאכן יעצט א רייטינג, א טרי פערעגרעף, וואס די קערעקטער האט געטראכט און וואס יענע קערעקטער האט געטראכט, און ס'דארף זיין גוט געשריבן, מיט א אינטראדאקשן, מיט א באדי, מיט א קאנקלוזשן, מיט די גאנצע מעשה. און כ'האב געפעלט די קלאס. זייער אסאך מענטשן ווען זיי פעלן א קלאס, זיי ווערן אזוי צוקלאפט זיי דעי גיוו אפ. איך האב מיך אויפגעהויבן, כ'האב איבערגענומען די קלאס ביז כ'האב עס געפעסט. וואו.
אנבעליוועבל. דו ווייסט, אין די לייף אינשורענס ביזנעס, איך, מענטשן פרעגן מיך ווער ס'האט מיך אויסגעלערנט ענגליש, ענטפער איך די לייף אינשורענס לייסענס. ווייסט איר וויפילטע מאל כ'האב געפעילט כ'האב געפעסט די טעסט? די אכטע מאל. כ'האב נישט געקענט קיין ענגליש. ס'איז נישט גרינג.
ס'איז נישט גרינג. זייער שווער.
אונז האבן ארויסגעלאזט אונז האבן ארויסגעלאזט מיינע מיין גאנצע קאלעדזש האבן מיר אונז אויסגעלאזט דא. יא. דאס איז געוועזן א קאמיטמענט אנבעליוועבל קאמיטמענט פון דריי יאר זיין דארטן דריי פיר מאל א וואך ביי הוק אר ביי קרוק.
נישט געווען קיין זום'ס, נישט געווען קיין. גארנישט.
פיזיקלי כדי יו העוו טו שאו אפ. איך דענק מיין ערשטע בעיבי געבוירן געווארן צוועלעווע איינס אין נאכמיטאג אין סטעטן איילענד, און פינעווע זעקסע אין נאכמיטאג בין איך געווען אין קלאס. וואו.
איך בין אריינגעקומען אין קלאס, איך האב געזאגט מיין טיטשער איך בין היינט געווארן א טאטע, זאגט ער מיר wow און דו ביסט נאך אלץ געקומען, דעט מינס א לאט. וואו.
מיין שוועסטער האט חתונה געהאט, די געשוויסטער האבן געמאכט א שבע ברכות, זאג איך איך בין א שותף אין די שבע ברכות, איך בין א האוסט, יא? איך בין געגאנגען אין סקול איך בין אנגעקומען צו די אייזקריעם אזוי דיטערמינד בין איך געוועזן און אזוי קאמיטעד בין איך געוועזן נו און ווען ווען כ'האב געפרעקטיסט פאר די סי פי עי עקזעם כ'האב געארבעט אגאנצן טאג יא ווען האב איך געקענט פרעקטיסן די סי פי עי עקזעם כ'מעג אויפשטיין עפעס צוויי אזייגער פארטאגס. דאס זעט מען זייער ווייניג היינט מענטשן זענען גרייט צו דעליווערן מיך אויף א סילווער פלעטער
סוקסעס איך בין גרייט פאר עס באט איך וויל דיך פרעגן ווען די האסט געעפענט דיין פרעקטיס ס'האט אנגעפאנגען דער מענטש פון די בליינדס איז געהאט זיין ערשטע קאסטומער, דערצייל מיך אביסל וויאזוי ס'איז דורכגעגאנגען די ערשטע שטיקל צייט. די ערשטע שטיקל צייט האב איך געדארפט טון אסאך ריסערטש. און איך פארשטיי דו האסט אין יענע צייט אויכעט געמופט, האסט געדארפט מסתם האבן אסאך געלט פאר דעם אויך, סאו וויאזוי וויאזוי ביסטו עס אריבער? איך וועל דיר זאגן, דעמאלטס האט מען נישט געדארפט אזוי אסאך געלט, מיין דירה קאסט הונדערט פֿינף טויזנט דאלער.

ווי לאנג איז עס אנגעגאנגען? יארן.
לאמיר דיך פרעגן עפעס אנדערש, ווייס איך, איך רוף עס די מיי פירסט וואן טאוזענט סטארי, ס'איז דא אזוי ווי ביי יעדע מענטש וואס איז סוקסעספול אין ביזנעס קענסטו זאגן אזוי ווי דו קענסט עס צוריק טרעיסן צו וועלכע מאמענט אין דיין פרעקטיס איז געווען וואס דו האסט געפילט איי טינק איי פיגערד איט אוט, איך בין דא פאר די לאנג טערם, איך זעה אז איך גיי אויף א גוטע דירעקשאן, קען זיין ס'איז אביסל שווער אנפאנג באט איך זעה אז איך בין דא אין ביזנעס, ער האט שוין נישט די דאוטס פון צוריק גיין ארבעטן פאר איינעם צו צוריק גיין צו די פאריגע פאזישן? ביי וועלכע פוינט איז דאס געווען? מיין דריטע יאר.
סאו פאר דריי יאר, פאר צוויי דריי יאר זיצסטו. האב איך נישט געזען די לייט אין די ענד אוו די טאנעל. און דו האסט דיך אסאך געדאוט אפשר גיי איך צוריק און אפשר. איך האב מיך מורא'דיג אסאך געמוטשעט מיט צו קאווערן מיין בודזשעט. מיין ווייב האט געסטאפט ארבעטן. שוין געהאט צוויי קינדער. עז א מעטער אוו פעקט נאך די ערשטע בעיבי האט זי געסטאפט ארבעטן. דאס איז געוועזן מיין שיטה דעמאלטס, איך ווייס נישט צו איך האב נאך אלץ די שיטה, מין היינט איז זייער שווער, באט מיין ווייב האט געוואלט צוריק גיין ארבעטן, איך האב איר געזאגט אז נאו, די דזשאב פון א מאמע איז צו זיין אינדערהיים מיט די קינדער, איך וויל ברענגען פרנסה. סאו. וויאזוי, וואס האט דיך געגעבן די שטארקייט דורכצוגיין די צוויי דריי יאר?
אה, עקשנות. כ'האב ליב געהאט די דזשאב, כ'האב ליב געהאט די ארבעט. וויפיל קאסטומערס האסטו געהאט?
איך געדענק נישט. איך געדענק נישט. דו האסט געדארפט מאכן סעילס אויך. אבער איך געדענק איינע פון מיינע קרובים זענען אריינגעקומען אין מיין אפיס און מיך געגעבן א טשעפע, האט מיך געפרעגט צו איך האלט די פעיפערס אויפן טיש עס זאל אויסזען ווי איך האב קלייענטס. Wow.
Wow, that that hurts. און און אזוי ווי כ'האב און אזוי ווי מ'האט פריער גערעדט, יעדע זאך יעדע זאך וואס יעדע נייע זאך וואס א קלייענט האט געדארפט, האט מען ווייטער געדארפט טון ריסערטש, דאונלאודן פאבליקעישאנס פון די IRS, יעדע נייע פארם איז געוועזן א נייע זאך זיך אויסצולערנען. וואס איז געשען נאך די אין די דריטע יאר וואס דאס האט דיך געמאכט פילן אז דו ביסט אינעווייניג? כ'האב געפילט אזוי ווי איך האב א ריזענעבל אמאונט אוו קלייענטס.

כ'געדענק ביסט געווען נאר דיר, דיין ברודער איז געוואוינט לעבן דיר רייט? ווער האט געקויפט קודם דיר אדער דיין ברודער?
ס'איז געגאנגען כמעט צוזאמען, מיין מין כ'האב אריינגעמופט א חודש צוויי פאר אים. אהא.
וואו. סאו. וואס איך וויל דיך פרעגן איז אויב דו קענסט מיך אביסל. ס'זיצט א צוויי און צוואנציג יעריגער גערמאן ער הערט אויס אונזער שמועס. און ער זעט יואלי וואגשאל און ער טראכט יואלי וואגשאל אקעי ער איז אנדערש ער איז א אקאונטענט יא דו ביסט דאך געבוירן א אקאונטענט מסודר דו געסעטלט וואטעווער עפעס האסטו געהאט דעט וואס גאוינג פאר יו וואס דארף דער צוויי און צוואַנציק יעריגער אינגערמאן הערן פון דיר ווען ער וויל זיך שעפן זיין לעבן ווי ער וויל גיין ער זאל באקומען די ריכטיגע הדרכה די ריכטיגע קארעדש און די ריכטיגע דעטערמינעישאן צו גיין ווייטער ער זאל נישט מורא האבן צו גיין ווייטער וואס דארף ער הערן? אונזער קאמיוניטי אונז חסידישע אינגעלייט אונז מוטשען זיך טאקע מיט ענגליש, מען האט נישט קיין נארמאלע ענגליש עדיוקעישן, אבער אונז האמיר אנדערע זאכן דעט גאוס ווערי וועל פאר אס. ווען איך בין געגאנגען אין קאלעדזש איז געוועזן נאך א גרופ מיט לאמיר זאגן צען חסידישע אינגעלייט, און כולם כאחד האבן געסקארט אויף די טעסט זייער היי, עכט היי געסקארט, אונז זעמיר געווען די בעסטע סטודענטס אין די קלאס, און איינע פון מיינע חברים דארטן האבן מיך פארציילט, אז א אנדערע סטודענט האט אים געפרעגט האו איז דעט אז די חסידים טוען בעסער ווי די אנדערע האט אים געזאגט אונז קומען דא צו לערנען אונז זעמער דעטערמענד אונז ליגמער דערין ביי ענק איז ענק דארפן מיטהאלטן די בעיסבאל געים עז וועל וואס נעמט אוועק אסאך און סאו אן און סאו פארט מען איז ביזי מיט אסאך שטותים און נישט איעדער איינער קומט דארטן וועגן זיי ווילן עכט לערנען

סאו דאס איז א זאך וואס איז גוט פאר אונז, און נויט ברעכט אייזן, יעדער קען, ס'איז נישט אזוי שווער, איינער דארף זיך מער מוטשענען, איינער דארף זיך ווייניגער מוטשענען, איינער מוטשעט זיך אום די זאך, איינער מוטשעט זיך אום יענע זאך, קען מען עס דורך מאכן,
מען דארף האבן אסאך כוחות, וועגן ס'נעמט צייט, דו ווייסט איך אין מיינע טוועניס כ'האב געהאט מיינע חברים האבן געלאכט פון מיר, ס'איז געוועזן ס'איז געוועזן זייער אסאך חברים וואס האבן אנגעקומען סאך ווייטער פון מיר, אן א דעגרי אן א גארנישט סתם פון ארבעטן זיך ארויפארבעטן, און איך פלעג אלעמאל לאכן ביקאוז די לעצטע לאכט, דער וואס האט די לעצטע לאכט דער לאכט, ווייל ס'אמת אז א פֿינף און צוואַנציק יעריגן אינגערמאן ער קען אנקומען צו ווערן א טאפ מענעדזשער אין א וועירהאוז און ווערן באצאלט הונדערט טויזענט דאלער, און דער אקאונטענט האלט נאך קוים אין אנפאנג פון זיין קאריערע ער באקומט עס נאכנישט, איי מין יענע די דעמאלטסדיגע נאמבערס, באט איך האב עס אנגעקוקט וואס גייט זיין א קאנסיסטענט העלטי אינקאם צו קאווערן די בודזשעט, ווער גייט שטיין בעסער ווען מען מאכט חתונה די קינדער, א מענעדזשער אין א ווערהאוז האט א לימיט וויפיל ער קען מאכן. אלעס ווענדט זיך וואס דיין גאול איז, אויב דיין גאול איז צו זיין א ארבעטער ביסטו גערעכט, באט אויב דיין גאול איז צו זיין א אנטרעפענאר צו קענען עפענען א ביזנעס אליין אדער צו דעמאלטס, בקיצור, וואס איך זע איז, דאס וואס דו זאגסט דורכצוגיין קאלעדזש, די אלע זאכן איז זייער וויכטיג אויב דו ווילסט זיין א אקאונטענט, אויב דו ווילסט זיין א דאקטאר, אויב דו ווילסט האבן עפעס אזא מין קעריער. באט אויב דיין גאול איז צו טון ביזנעס, דארפסטו נישט האבן די גאנצע די יארן קאלעדזש.
קודם כל ס'גוט צו האבן א בעקאפ, ווייל זייער אסאך ענטרעפרענארס פאלן דורך. וועם זאל איך גיין יעצט פיר יאר? איך מיין אז פאר יעדע סוקסעספול ביזנעס איז דא אנדערע צען וואס זענען נישט געווען אזוי סוקסעספול.

לערנען איז אויך א הייער עדיוקעישאן, זיצן און קענען יורה דיין און הלכות שבת. דעפענעטלי. דעפענעטלי. קיצור, איך קען נישט, מען האט קינדער וואס האלטן ביים זיצן און לערנען, זיץ און לערן. ווען ער סטאפט לערנען גיי איך אים זיכער עדווייזן צו גיין אין הייער עדיוקעישאן. סאו דו זאגסט אז אפילו אנגעמיינט זיין גאול איז צו זיין א אנטרעפענאר אדער צו עפענען א ביזנעס אליינס זאל ער גיין נעמען עפעס א עדיוקעישן. דארטן זאל ער אנהויבן.
אפילו פאר אנטרעפענארשיפ, וואס מ'לערנט אין קאלעדזש העלפט. ס'איז אנדערש ווען א מענטש קען ביזנעס און א מענטש קען נישט קיין ביזנעס. ער פארשטייט צו עקאנאמיקס, ער פארשטייט צו פיינענס, ער פארשטייט צו אקאונטינג, ער פארשטייט צו אזויפיל זאכן. גרייט, אבער פאר דעם דארפסטו נישט גיין פאר א פיר פינף זעקס יאר. פראגרעם. ס'נישט קיין פיר פינעף זעקס יאר. ס'איז היינט דא עקסעלערעיטעד פראגרעמס וואס מ'קען עס האבן אין צוויי יאר געמאכט. אקעי.
סאו איך קום צוריק צו די קוועסטשן וואס כ'האב דיך געפרעגט פריער יואלי וועגן די צוויי און צוואַנציק יעריגע אינגערמאן וואס זיצט און הערט אויס און ער וויל הערן וואס איז דיין אדווייס פאר א אינגערמאן וואס וויל מצליח זיין בפרנסה אין די לאנג טערם. וואס וואלסטו אים אדווייסט צו טון?
איך וועל דיר זאגן וואס כ'האב אמאל געזאגט פאר א פֿינף און דרײַסיק יעריגן אינגערמאן, פאר צען יאר צוריק, איך בין געווען אין די טערטיס, יענער איז געווען אין די טערטיס, מיין עידזש, ער קאלט מיך אן, ער וויל זיך מיט מיר דורך שמועסן, זאגט מיר אז ער איז נאך אין כולל, און זיין שווער האלט אים אויס. ער איז פיינענשעלי סטעיבל באט ער ווייסט נישט ווי לאנג דאס גייט אנהאלטן, אהין אהער ארויף אראפ, סאו ער וויל טראכטן פון די פיוטשער, און ער האט זיך דורכגעשמועסט צו ס'לוינט זיך אים נאך צו גיין יעצט פאר הייער עדיוקעישן, און כ'האב אים געזאגט אבסעלוטלי, לייף, דעירס א ביג לייף אהעד אוו יו. בקיצור מ'האט אנגעהויבן צו שמועסן ווי שווער ס'איז ווי טשאלענדזשינג ס'איז, פארשטייט זיך איינער וואס איז שוין טערטי פייוו טערטי סיקס איז עס סאך שווערער ווי איינער וואס איז גראד נאך די חתונה האט א שטוב מיט קינדער האט עס סאך מער אבליגעישאנס. יאפ אבער אין זיין קעיס האט דאך אים זיין שווער אויסגעהאלטן. איך פארשטיי.
אבער און פארקערט דאס איז געוועזן א גוד גאונג זאך פאר אים ווייל ער האט געהאט מער צייט צו סטאדיען דעטס רייט. סאו וואס איך האב אים דעמאלטס געזאגט, יעצט זעהט עס אויס ווי א שטארקע בארג, אבער אין פיר יאר ארום גייסטו צוריק טראכטן און גייסט זאגן איך האב שוין געקענט דא האלטן. רייט. סאו דאס זאג איך פאר יעדע אינגערמאן, ס'איז דא אסאך צייט וואס וואס מען געט אוועק פאר שטותים. נעם אנשטאטס יעדע נאכט אוועק געבן פאר שטותים יעדע זעסטו. נאכט יעדע נאכט וואס טו וואס טוהן וואס טוהן די אינגעלייט פון זעקסע ביז עלעווע זייגער ביינאכט? מען גייט נישט שלאפן פאר עלעווע זייגער, מ'סטאפט שוין צו ארבעטן פינף ביז זעקסע, האסט דא פינף זעקס שעה וואס מ'דרייט זיך ארום, מ'גייט אויף וואכנאכטס, אויף חתונות, אויף שבע ברכות, אויף בר מצוות, כא די אלע פאוקעס זאכן. צו האבן עפעס א גוטע פאנדעישן. כא די אלע זאכן. ביוטיפול. ווייסט אז עד היום הזה גיי איך כמעט נישט צו קיין שמחות. כ'האב עס ארויסגעקאט פון מיין לעבן. ס'איז א וועיסט אוו טיים.
סאו דיין אדווייס איז די אינגערמאן זאל גיין און ער זאל אנהייבן צו נעמען הייער עדיוקעישן? יא.
אקעי.
גראד נאך די חתונה. דעמאלטס איז עס אסאך גרינגער. און וועלכע הייער עדיוקעישן זאל ער נעמען?
יעדער איינער דארף זיך אראפזעצן מיט אן עדווייזער און זען וואס ס'ציט אים. אקעי, און טאמער איינער. דו זאגסט אנטרעפענארשיפ, ס'איז דא אזויפיל אנטרעפענארשיפס מיט עדיוקעישן. וויפיל פון אונזער אינגעלייט האבן אזוי שטארק מצליח געוועזן אין ארכיטעקטשור? א שיינע פאר. א שיינע פאר. יעדער איינער וואס טוט ארכיטעקטשור איז שטארק מצליח.
אבער איך פארשטיי וואס דו זאגסט יואלי, ווען איינער האט א פאוקוס אויף א זאך וואס דו מוזט האבן עדיוקעישן דעמאלטס איז עס דאך א פשוטע זאך ווייל דו קענסט דיך נישט אנדערש. אבער א מענטש ווייסט נישט ווי זיין לעבן גייט אים טראגן. אבער דיין חידוש וואס איך הער פון דיר איז, אז אפילו אויב דו האסט א גאוו צום טוהן זאכן וואס דו דארפסט נישט האבן קיין לייסענסעס אדער וואטעווער, זאלסטו אויך נאך אלץ זעהן צו האבן עפעס א דעגרי, עפעס א. יא, און ווען ס'קומט צו אנטרעפענארשיפ בין איך א מורא'דיגע שטארקע חסיד פון א סערוויס ביזנעס. זיי מסביר. אין א סערוויס ביזנעס וואס דו טוסט איז, דו ריסקסט דיין טיים פאר מאני. אין אנדערע ביזנעסער ריסקסטע מאני צו מאכן צו מאכן געלט, מענטשן דארפן ריסקן שווערע געלטער צו מאכן צו מאכן פרנסה, דאס איז זייער א שטארקע עול, איך וואלט עס נישט געקענט פארטראגן. אקעי, סאו סערוויס ביזנעס, אקאונטינג איז א סערוויס ביזנעס? אקאונטינג איז א סערוויס ביזנעס. וואס נאך?
דו לייגסט אריין דיינע שעות און דו באקומסט דיין געלט.
א לויער איז א סערוויס ביזנעס?
אויף קאורס. געב מיך נאך משלים. מעדיקל. אינשורענס, ארכיטעקטשור, קאנסאלטינג. סאו וואס דו זאגסט איז אז עז לאנג אויב דיין גאול איז צו האבן א סערוויס ביזנעס איז ווי מער דו ווערסט מער ווערט, ווי מער דו האסט מער סקילס, מער עדיוקעישן, מער נאלעדזש, אלס בעסער קענסטו, אלס בעסער וועסטו זיין באצאלט אדער אלס מער האסטו וואס דו קענסט אויפערן. דו ביסט געווען אין אינשורענס אלע יארן, יא? יא. ס'איז די זעלבע זאך א אינשורענס עיזשענט וואס ווייסט נאר צו רעדן פון וואס מ'האט אים געלערנט צו פארקויפן א פאליסי, אדער ווען דער לייף אינשורענס עיזשענט קומט אריין צו א מענטש און ער קען רעדן מיט אים וועגן זיין ביזנעס, וועגן זיין פיינענס, זיין עקאנאמיקס, אבסאלוטלי, אלעס. איך בין טו טאוזענד פייוו געווארן א סערטיפייד פיינענשעל פלענער, ס'האט מיך מורא'דיג געהאלפן, כ'האב געקענט רעדן פון טעקסעישן, כ'האב געקענט רעדן פון פענשאנס, כ'האב געקענט רעדן פון אסאך זאכן. איך האב געוואלט ווערן א סערטיפייד פיינענשעל פלענער.
נו? כ'האב אנגעהויבן צו נעמען קורסעס און כ'האב עס אוועקגעלייגט.

ווייל ווען ס'גייט אים גוט איז ער אליין האט די קאסטומער יא. יא די קאסטומער, ער האט געזאגט פאר די סטאק בראוקער וואס צו טוהן. און נישט איז די סטאק בראוקער שולדיג.
יא.
עני לעסט טינג וואס דו ווילסט שעירן מיטן עולם פארן צענדיג מיר?
א לעסט טינג. און און ווען פאר די ענפערסט מיך טריי צו טראכטן די טווענטי טו יער אולד יואלי וואגשאל. וואס וואלסטו ווען געוואלט איינער זאל שעירן מיט דיר דעמאלטס וואס ס'וואלט דיך געהאלפן?
איך וועל דיר זאגן וואס איי מין, איך גיי ווייטער מיט מיין וועג וועגן הייער עדיוקעישן ווערסעס נישט הייער עדיוקעישן, דאס וואס כ'האב דיך פריער געזאגט אז ווען ס'קומט קאנסיסטענסי טרו אוט דיין קעריער און האבן א סטעיבל פרנסה, האב איך נאכדעם יארן שפעטער און די משפחה האט געהאט א פראדזשעקט זיי האבן אגאנצן זומער גענומען סערוויס פון מענטשן וואס האבן דיסקאסט די מינע טאפיקס צו ס'לוינט זיך דאס צו טון צו ס'לוינט זיך יענץ צו טון און אין די סוכות אישו האבן זיי ארויסגעגעבן די רעזאלטס. ביוטיפול רעזאלטס, בעיסיקלי דאס איך האב געזאגט, יעדע עידזש גרופ האט מען געקענט זעהן האט געהאט דיפרענט דיפרענט אפיניענס אויף דעם, סאו די טווענטי יער אולדס האבן געוויינט פארוואס זענען געגאנגען פאר הייער עדיוקעישן, די פארטי יער אולדס האבן געזאגט נעה דאס איז געווען די בעסטע זאך וואס איך האב געקענט טוהן, סאיז געוועזן א מוראדיגע דיפרענס אין די סטאטיסטיקס. כאפסט? יא, איך פארשטיי וואס דו זאגסט. עס איז דא אבער נאך א זאך אויך, אז וואס איך מיין אז דאס איז געווען דיין מיינדסעט וואס דו ביסט געווען אלע יארן, אז נישט קיין חילוק וואס איך טו, גיי איך לעבן דיסציפלאן, איך גיי אוועקלייגן געלט, איך גיי מאכן אינוועסטמענטס, איך גיי מאכן זיכער אז פעסיוו אינקאם אדער אדער אדער דיין געלט זאל עט ליעסט זיין א אנטרעפענאר אפילו אויב דו ביסט נישט די אנטרעפענאר.
די לעסט טינג וואס איך קען זאגן אלס א לעסט טינג איז די וויכטיגקייט פון לעבן אין א בודזשעט, נישט נישט נאט טו ליוו עבאוו יור מינס, דו ווייסט דא א אלטע סעיאינג וואס זאגט די חילוק פון א עושר און א ארעמאן איז איין פעני, די פעני וואס מען אווערספענד, די ארעמאן האט אווערספענד א פעני. דעמאלט איז ער געווארן ארעמאן. אזוי ווי כ'האב פריער געזאגט, איך האב געלעבט א מורא'דיגע טייטע לעבן, איך האב אוועקגעלייגט אז ס'איז געבליבן א עק פון א ברויט, איז עס אריינגעגאנגען אין פריזער, נישט אין גארבידזש, מ'האט עס געגעסן די נעקסטע טאג. ווען איך בין געווען אין כולל, מיין ווייב האט געארבעט, זי האט נישט געהאט קיין צייט זיך צו מאכן פרישטאג, כ'האב מיר נישט געוואלט ארויסלאזן אן עסן, כ'פלעג יעדן טאג גיין, כ'האב געטראפן אין בארא פארק די בעסטע ספעשל, פאר פֿיר דאללער האסטו באקומען א בעיגל מיט קריעם טשיז מיט א קאפי מיט די גאנצע מעשה, איך פלעג איר דאס אהיים ברענגען און גענומען צום טרעין, ס'איז מיר קיינמאל נישט איינגעפאלן פאר מיר אויפצוקויפן, איך בין געגאנגען ווי א שנארער אין שומר שבת עסן פרישטאג, און אזוי האב איך געסעיווט א דאללער אויף א דאללער. און עז א מעטער אוו פעקט, אפאר יאר שפעטער, איך בין שוין געווען אן אקאונטענט, און ביי איינע פון מיינע קלייענטס האט געארבעט א אינגערמאן, אין א ווערי אימפארטענט פאזישאן, און ער האט געמאכט זייער א שיינע וועידזש, עכט א שיינע וועידזש פאר די דעמאלטסדיגע צייט, איך דענק נישט די נומבערס. און איינמאל ווען איך בין דארטן געוועזן קומט ער צו צו מיר, און ער זאגט מיר אפשר קענסטו מיך געבן אביסל עדווייס, ווייל דו זעסט דאך מיין פעיטשעק, איך מאך שיין געלט, איך סעיוו נישט קיין איין דאלער, איך וואוין אין א רענטל, איך ווייס אז צוויי יאר נאך דיין חתונה האסטו געקויפט א דירה, האו דיד יו דא איט? סאו איך שמועס מיט אים און מען פארברענגט און איך פרעג אים אויס פארשידענע זאכן, און ער נעמט ארויס א טעלעפאן.

איך זאג אים ס'איז געוועזן בערך זעלבע זאך, איך זאג געדארפט קאסטן צוויי הונדערט דאלער, כ'האב באקומען א ריבעיט פון הונדערט פופציג דאלער, פופציג דאלער ברויך מיך ערלויבט די פאון. זאג איך אים אבער דו ווייסט וואס? איך בין א CPA, איך בין מצליח אין מיין פרעקטיס, און איך האב איבעריג געלט, און איך האב געספענדט פופציג דאלער פאר א פאון, די ערשטע מאל אין מיין לייף. ביז יעצט בין איך אלעמאל געווען צופרידן מיט די פאון וואס די קאמפאני געבט מיט די פלען. זאג איך אים, דו, פארוואס האסטו געצאלט די פופציג דאלער פאר א פאון? זאגט ער מיר, אה, סאו דו רעדסט ווי לעבן ווי א חזיר? זאג איך אים, אויב נישט האבן די פענסיעסט פאון הייסט לעבן ווי א חזיר, האט זיך דא די שמועס געענדיגט. דאס איז די פוינט. סאו, מ'לעבט היינט אין א וועלט. ליוו לייק נאובאדי עלס סאו דעט יו שוד בי עיבל טו ליוו לייק נאובאדי עלס.
מען לעבט היינט אין א וועלט וואס עקספענסעס זענען טרו די רוף, ס'איז זייער שווער זיך דורך צו קומען, און מען זעט אינגעלייט ספענדען געלט לייק קרעזי,
פענסי קארס, מיט דאס מיט יענץ, קיצור מ'דארף לעבן וויטין יור מיענס, לעב מיט א בודזשעט, איך האב געקויפט די ביליגסטע קאר, א יוזד קאר פאר זעקס טויזענט דאלער, האסט מיר געעפנט די פענסטער, ס'איז אזוי. ביוטיפול, יא דעמאלטס איז געווען אסאך מענטשן האבן געקויפט אזא קאר, באט היינט. ניין ס'איז שוין נישט געווען קיין סאך מענטשן, נישט מיט די פענסטער. רייט.
נישט מיט די פענסטער. מ'האט ווייניג געוואלט אריינגיין די אנדערע זייט קאר, האט מען זיך געדארפט אהינבייגן צו עפענען דעם קנעפל, געדענקסט נאך? wow. יואלי טענק יו סאו מאטש איי עפרישיעט, איך ענדיג אייביג אז ווען א מענטש לעבט מיטן אייבערשטן הי ביקאמס אנסטאפעבל, סאו כדי צו קענען דורכגיין די אלע שוועריגקייטן דארף מען אויך האבן א זאך וואס ס'טראגט דיך ווייטער. אבסעלוטלי, גאוס וויטאוט סעינג. טענק יו סאו מאטש, איי אינדזשויט צו רעדן מיט דיר, און איך בין זיכער מענטשן ארויסנעמען אסאך וועליו פון עס. שכוח פארן מיך האבן דא, און שוין, לאמיר האפן זאלן מיר ביידע מצליח זיין. אמן.